Good morning and welcome to Morning Wakayans on Top Christ Said Radio and Television. My name na Princess and today na Tuesday. Uh, inside this 9 o'clock hour, you know as we dey do am now, we dey carry you enter for Inside Naija. This na the program we go first start you up with the front pages of newspapers before we come bring sabi people enter inside studio to take check light all the big big tories them where they inside the newspapers and inside the news. For instance, example, you go know say the joint body of students now don't come out now they para. Say if Ogbonge government no answer their teachers them where they threaten to go strike because of one or two, Dem sef go show say dem no go just siddon look, dat na one of di big tins there. And we don dey hear since say pdp go do dia national convention, pdp go do dia siddown together to do nec meeting. Dem don finally do am and dem don make some very very important decisions. To take know wetin dem decide and how di go dey go, you go need to dey with us inside di part two of di show wen we go dey break down di big big toris dem. But for now,

Hello, my country people of Naija. E don take small wey I see you. Maybe na one of the reasons why rumors bin dey spread say Kebobo don leave the media space. But you know what? Say no to fake news because I never get tired and I no dey retire. I just change gear small dey make we enjoy ourselves better. Before you don dey listen to me and that voice dey sweet you, the analysis dey totori you. Now you go dey watch me live on top Christian radio and television wey we go dey break down news analysis wella for you on top of newspaper radio big big tori wey dey happen inside program wey we call Inside Naija. You go enjoy am wella because we go break am for you, you go reason with us and you go understand the grammar well well. Wetin you need to do now na to follow us on top www www.christcellradioandtv.com or you fit follow us on top all our social media platforms. My name na Kolawole Omoniyi on top Christ Cell Radio and Television. Your matter na we own. Welcome back to Inside Naija on Top Christ Radio and Television. My name na Princess, and without to waste time, make we jump enter inside the newspapers. this morning. The Punch newspaper now they lead the way on top the paper waka and um, 2027 presidency marking day others now go fight for PDP ticket. Party don't zone their 2027 ticket to South uh, and then uh, Obidient don dey talk say e be like say Obi fit begin to consider to return back to PDP. APC dey insist say di opposition go lose inside 2027. Still for inside the front page of the Punch, Osun, Lagos na dem dey lead as 1.3 million Naija pipo don complete voter card pre-registration. Thirteen percent derivation fund don reduce di debts wey oil producing states dey owe by six hundred and eleven billion naira. NANS wey be join body of students now don swear say dem go shut down very very important assets for dis country on top di threat say ASUU wan go on strike. External reserves dem don dey talk now say e go hit forty five billion dollars by di end of dis year. Still inside di Punch newspaper, ECOWAS go raise $2.5 billion for 260,000 man counter-terrorism force and military retirees dey ask for increase in dia pay and even national honours. Even though ogbonge government make promises, Ekiti, Ondo, their federal road still dabaru, dem no fit see am pass. Power generation don hang for five thousand five hundred megawatts as Bayelsa don get regulatory authority. All of this and plenty plenty more inside the Punch newspaper of this morning. Following closely, we get the Guardian newspaper and inside the Guardian 2027, Atiku don dey show interest say im go drag as PDP don head for showdown with Tinubu. Southwest leads inside the new voter exercise as Southeast na im dey carry lowest inside people dem wey don do pre-registration so far. us dey defend dia new social media vetting for visa applicants family dey lament poor emergency response as woman die for inside lagos lagoon crash 795 financial institutions inside the 1,369 companies wey dey face torchlightment of say dem go against some people privacy data matters dem. Still on still, ICPC don recover 1.1 billion naira from Kano official as state don squeeze throway all the claims on top the matter. Ogbonge government don dey bring come out by force ethics criminal screening for teachers now. Tinubu dey find stronger agreement, stronger deals with Nigeria and Brazil and even sef don put hand take sign Barca deal. Wetin we dey talk about? The Guardian get the full gist. NDLEA don burst one drug gang wey frame Nigerian pilgrims for inside Saudi Arabia. Manufacturers don dey lament say dem wan bring back di FOB levy and e don dey cause small small wahala now. The Guardian newspaper na you go for see all of that and plenty plenty more den. The Vanguard come jump out by to say PDP don zone presidency to south And dem dey talk say APC no go dey fair for how dem go take run di selection. Plenty plenty small small gist dem follow inside dat big tori, you go need to enter di Vanguard make you for see am korokoro with ya eye. Pre and den family Lagos hospital dem dey gbas gbos dia self on top say dem hold back di dead body of a patient and even talk of ICU charges dem. nnpcl oga say international syndicate syndicate na dem dey exploit di security gaps make dem for fit dey thief crude who e dey talk about wetin e dey yarn about enter for inside the vanguard you go see am there five journalists follow inside the twenty wey dem don kill as israel go do striking against hospital for inside gaza On Okigwe massacre, police don dey find di assassins wey do di killings dem for dat side. Crisis dey come for front inside universities on top to do changes for how di salary structure take dey be. Ogudu, Ifako bridge, hold up dey continue there even though dem don suspend work for dat road. And state of di nation, minister Ezekwesili dey dey give each other gbas gbos for inside NBA conference. Plenty other yarns dey inside that tori and a little bit of sports for inside the front page of the, Ga- of the Vanguard 2026 WCQ. That na World Cup qualifiers. Eagles dey good enough to beat Rwanda and South Africa. Who dey talk am? Enter for inside the Vanguard newspaper this morning. All the full gist dey there, dey wait for you.

Ezekwesili dey tok different colour for belle on top di economic changes wey Oga Presido carry come out inside Nigeria. Manufacturing Association of Nigeria dey say make dem suspend dat customs four percent FOB charge. Ojulari say tiff-tiffing of oil through busting of pipeline don stop and say syndicates now na dem dey steal the crude. Still inside, PDP now don knock out Saraki, Bala from 2027 presidential race and uh, Wike don come out now say that zoning wey dem zone now to south e have vindicate me. Jonathan Makinde Obi na im dey for the eye of PDP when e come to this 2027 presidential race. Lagos Osun, Ogun na dem dey top of pipo dem for Naija wey don register for dis continuous voter registration before before policemen say dem go occupy National Assembly on September twenty nine. Why? What are we talking about? Enter for inside the nation, the tori dey there dey wait for you. Still on still, Nigeria Brazil Airlink uh, don start. That na say they don sign one better airline deal between we country and Brazil. Ondo tertiary institution workers dey lament say they never pay them their salaries. All this and plenty more inside the Nation newspaper of today. Daily Trust come come out to say 2027 PDP don close the door against the North. El Bonga government don dey give new new alert to nine northern states say oya o get ready get ready plenty water of palava flood e go happen for una side. Eco, ECOWAS, dat na join body of West African countries dem, say dey will raise a 260,000 counter-terrorism brigade. Pipo wey dey live for places like Niger, Kwara, dem don run now as bad-bad guys of bandits go dey there dey do different-different attack wey take no sweet belle at all. Still inside Daily Trust newspaper, come and see how drug syndicate take frame three Naija people wey dey even put dem detention inside Saudi Arabia. World Hausa Day celebration go happen inside today. Ulama, others don change jam for Ogbonge government to Israel deal inside all the tension and attack wey dey go on for inside Gaza. Osun na im dey lead as one point three million voters na im don register inside one week. All that and more inside the Daily Trust newspaper. Daily Sun come out to say ogbonge government Ezekwesili they are fighting over economy. Enter there, know wetin the fight be about. See all the small small gist dem wey follow that big tori there. ASUU don dey warn say strike dey come for front because ogbonge government dey do delay tactics. say the loan uh, wey dem wan give them say mm dem for higher institution they are not okay with it they don't want it at all finally pdp don zone 2027 presidential ticket to south and then the north na im retain the chamo of the party as dem confam damagum as their chamo just enter there all the other small small gist dey there to make the tori sweet for your belle Ogbonge government marketers dey in deadlock and dey say di tin now don stop di Dangote nationwide fuel rollout. NDLEA don put detention five top top oga wey dey push drugs on top di arrest of three Naija pipo inside Saudi Arabia. CVR, INEC record 1.379 million new registrants all over the country. And National Assembly say our Nigerian democracy don stable now as they don induct 785 new workers wey dem just recruit. Daily Sun, now you go see all of this and plenty, plenty more. As we don dey ready to pack our kaya comot from the front page of the newspapers, make we give you a little bit of sports. Punch Sports Extra start by to tell you say Gala Galatasaray don begin dey think whether make dem involve inside that thirty million euros Onyedika deal. Fulham exploit the weakness for defence inside United, na wetin Iwobi dey yarn be that. Rivers will not make last season's mistake, Finidi na im dey talk that one. And on World Cup qualifiers, Chelle dey promise to prove those people dem wey dey doubt am wrong. Saka, Odegaard out of Liverpool clash. That one na im dey there. Itoma don set to return to the ring inside December. What next for Boniface and Lookman as dem no sure of how their future go be as dem fail to be transferred inside the season? Wolves don table twenty million euros for Uche, City dey suffer blow of transfer of Rodrygo and still Chelsea dey really really serious dey want to have Garnacho and Simons to dia side. Oyede don name Cricket World Cup qualifiers squad and finally di Tigers, dat na our male basketball team carry fifth position inside di final ranking of the Afro Basket competition. And this na the much wey we go fit carry come give you on top the front pages of newspapers this morning. But do yourself a favor, do yourself a good one by to try get at least one of these newspapers dem make you for read the full full tories dem make you dey informed. No just follow by wetin dey for the front pages, get the gist dem make you know wetin dey play. Till we come again on top this same station, this same time, another set of front pages of newspapers inside Nigeria. My name na Princess Anyana. Next na the big big tourist dem inside the news. No go anywhere, we dey come back now now. Hello, my country people of Naija. E don tey small wey I see you. Maybe na one of the reasons why rumors bin dey spread say Kebobo don leave the media space. But you know what? Say no to fake news because I never get tired and I no dey retire. I just change gear small dey make we enjoy ourselves better. Before you don dey listen to me and that voice dey sweet you, the analysis dey totori you. Now you go dey watch me live on top Christian radio and television wey we go dey break down news analysis wella for you on top of newspaper radio big big tori wey dey happen inside program wey we call Inside Naija. You go enjoy am wella because we go break am for you, you go reason with us and you go understand the grammar well well. Wetin you need to do now na to follow us on top www

na im dey lead. You get sey na the southwest na im dey lead inside the number of people dem wey don register so far for the continuous voter registration. That one sef we go talk about am. Then we go also still talk about this issue of eh, join body of universities. Their teachers now don dey shout say dey go do strike and di students are not taking it lightly we go also talk about dat one and if time still dey before we go round up di show di gbasgbos between madam before before minister and di current minister on top how di country take be na anoda matter wey we go look into but no be me go dey do di talking my own na to just lead you in while my oga at di top

yesterday and rising up from di meeting, dem don zone dia presidential ticket to di south and as dem do am now, um Wike im aide don come out say okay I've been vindicated, Obidience dey talk say um Obi dey think am weda im go come use dat one now take return back to di pdp. And den AP somebody one former one oga for pdp and di former presidential candidate also come out come say ha dis tin wey dem do e no be good decision say dem just give dis sitting presido automatic ticket to win. But as all dat one dey go on, E come out yesterday say Atiku don say im go follow drag the presidential election. What do you have to say about all these developments inside the political space between yesterday and today? Yeah, if you check uh, the political pattern, the way we've been the wrong poli- politics in Nigeria, you go know say it go hard any politician not to factor zoning or any political party. and e e dey allowed in dia provision anyway, I mean di party constitutions, you understand, even though at a point dem go tok say okay dem no dey too respect am wen dem know say di goal no go dia side. Na dis move na im pdp suppose make in twenty twenty three wey dem no gree make, unfortunately dem pay for am. You understand? Because if to say them be respect, in fact, no be only 2023 nine PDP don't they suffer this problem of uh, whether zoning or no zoning. You remember say now the condition say okay, northerners want make their candidates come from the north in 2014, 2015. Now the reason why Jonathan be lose that election too, where APC be come on board. We understand the fact say APC bin do dia primary assignment well but dis is one of di contributing factors den becos at dat point dey have dis feeling say di political party and di di di di main di ruling party den dey don already give Jonathan to rule for six years Giving Jonathan anoda mandate will be ten good years na di reason why many of dia key party members bin comot from di party dat time, at a point dey were even having new new pdp here and there wey dem vex comot say dem no go gree, dem no go allow um Jonathan to continue. So zoning no be today tin na im don dey affect pdp, so now dat dey decided dat okay e so unfortunate say e be like say neck don dey comot from the head before they come dey make this final decision this time around because na wetin dem be dey expect from Ayu government that time when e be national party chairman the senator Ayu say okay make you now just declare am openly and one of the reason why e dey easy and faster for them to achieve this now because Atiku don already comot from the party

We no reach dat level, everybody still want dis rotation. At a point Jonathan was saying okay, can we follow di advice of Abacha make we make sure say okay, do six years and make sure say e rotate from every single geopolitical zones or maybe from south to north to from north to south or from each geopolitical zone make everybody get share of leadership but dey still no gree dem talk say Jonathan bin dey look for how he wan take elongate his tenure that time. He still talk say okay this thing no go start, the implementation no go start for my head. But unfortunately, the reason why dem no go listen to am that time, he had the intention to rerun. So if you talk say e no go start from im end, e may even end up

a particular political party don already spend eight years or region don spend eight years you now carry your candidate that win your primary election from that same region and you want make nigerians vote am the situation don scatter past that level at a point remember na tinubu supposed to be running mate of buhari just common religious factor na im obasanjo bin advise them that time say make una no fly muslim muslim ticket

you are still having your uh, pen, uh, candidate that won your primary election from that same region to now elongate it to 12 years e go hard that party to win election in nigeria right now and na one of the reasons why e go hard any serious political party right now wey no go align with this move wey pdp bin make yesterday. Um, so we're expecting more of them to zone to the south. in fact all of them except if they are not ready to win election because they don already see say okay what strategy can we use to defeat tinubu as we speak right now it's more of oh don deal for tinubu he go get return ticket from apc Uh, but are you saying say if dem zone if any of them now zone am to the north mm. no hope for that person say people no go come look say oh too much south like dem share am then the north will now emerge winner He- here is the point if you are zoning it to the north

in Nigeria wey dey feel like say oh dem cheat Yorubas na the reason why dem talk say okay this time around let us give it to Yoruba even though everybody go contest we already know the direction where we dey follow na the reason why you see that the main and then uh, pres uh, presidential candidate that time, the first and the second are from Yoruba, Falaye and Obasanjo. You understand? He did this eight years, Now coming to di north. Di north too, unfortunately Yar'Adua did struggled to do two years and Jonathan finish di remaining two and he entered do another four years. They had dis impression dat oh we no finish our eight years dat time, Jonathan come carry am

Na one of di reason why you see di likes of Amaechi and Obi wey dem dey talk say okay na only four years dem go do because they already know the implication of saying they want to do eight years. They want power to shift from south to the north every eight eight years. Where the challenge come dey and where drama still dey for front be say okay if you say the entire south wey dem get three geopolitical zones, you just say south, where in di south? For instance, Obasanjo, southwest, Tinubu, southwest, e still aspiring to do more from dat same region. South south don get six years, south east never get anything. So, if you check some of dis tin, dat one still come to play wit di drama wey dey for front and di reason why dem still dey permutate say ok, maybe Obi might return to pdp. But but do you see dat as a possibility? It ma in in politics anytin can happun Okay, so becos pdp Nigeria no dey too see pdp like oh na credible political party as we speak right now, they just want to know who go be their candidate before dem go fit talk because it appears as if the party don already die right now. Let's say Obi go there, mm. like he don take am because from wetin he aid dey talk, he say he wan first watch how Labour Party, the one wey dey come for November, I can't remember oh. the state, dey come for November, we wan see how the governorship go go before he go know. So now let's say he go back to PDP,

credible candidate to push for. And if you check among all the people where they talk say they won't contest now, I'm not telling you say Obi na Messiah. I'm not saying Obi na Nihan na clean pass everybody. But if you check, if you get two things, two options for grant, if you want check am say oh what are people saying about this person you go know say e still dey e get that credibility pass some of the other candidates wey we get that's number one then number two is that If you want to check di party structure and di strength wey pdp get as we speak right now nationwide, you can't take it off dem. Dem still get dat structure nationwide. PDP is still among di party dat will be able to have dia eh, agent in each of di polling unit nationwide. Labour Party does not have di strength

But small small rumour too dey dey say Seyi Makinde too dey interested. See, this one now don pave way for am to Yes, if say e no bad say dem get interest. After all, Kwankwaso add interest alongside that of Buhari and Atiku then. They did their primary. But among all these interests we're talking about, which one dey more credible pass, wey people go really pay attention to pass? Who they don test before? Makinde was just operating or currently still operating in his state but Obi don test he don get six million votes you understand even with party wey dem no dey too see like say na national party so im credibility because of im credibility and because of say okay people too like am or because and because of the fact of say oh na south na im be the turn next turn because oh na christian he be all those factors that time he got six million

than that of uh, uh, uh, Seyi Makinde if they really mean business anyway, because he was frustrated out when he saw the way the situation of primary go be that time he left the party and now that pdp bin don dey contemplate oh maybe we should bring back jonathan jonathan no talk say im dey active politics right now but obi still dey fully in charge and we still have strong guys in charge of pdp in the north that can work for him

If dem get Obi back, then no be play fuey. Na fight, na battle na im dem wan do. They are going to the battle field Because if PDP can have Obi back. In im word, e say most of di pipo now wey push for dis zona, they are di same pipo that are inside di PDP but dey say they are working for dis sitting president. In fact, if pdp bin get eh, jonathan back e tun give presidency dat eh, kain headache wey e go give if dem get obi back you understand so i may not agree if dem talk say okay eh, as we speak right now is more of how dem don already win the battle truly if you check the south you go know say southwest get strong hold you understand but don't forget obi won election in lagos

At dat point, pipo will not be seeing pdp as di party wey dem dey always get issues wit, dey are only seeing di figure, di individual wey enta am right now to just leverage dat platform to clinch whatever e needs, not becos of say okay pdp, becos di truth of di mata is dat if you check all dis political parties, is there any one you can say oh this one na be the most credible based on the caliber of people wey dey inside na this jumpology factor make every every political party relevant in nigeria because this one jump from here you are condemning it e jump to another party so which one is the messiah among them none just the platform they need to operate

Now Osun state dey lead, um Lagos state follow. In short, South South, South West, sorry, na im dey lead for di pipo dem wey register pass, follow by di South South, den di North. East na im be lowest for registration. Oda state we dey hear like thousands, oda regions we dey hear thousands, for inside East we dey hear hundreds. Wetin dis tin really dey tell us about Nigerians and election matters? Yeah, e, e dey tell us say people no too pay attention to registration and uh, election matters again wey oyinbo dey call voter apathy you understand getting the number high in the southwest they might not be able to sustain it anyway because uh, uh, the level of awareness about the registration might not be that huge in di north but we know we have di number of pipo wey get more interest in di north if you check di voting pattern in nigeria northern guys dem get more interest in politics dan oda locations nationwide and dis biafra factor again e still affecting south east you understand say mm, we are not interested in anything called nigeria dat ideology is still there

e no be good sign? Na good sign say oh shortly after they make the declaration we don see some of these na good sign but we have to understand the motive of the people wey make that move before we can say okay all is well because it's not by that number of people wey register it will eh, from from the number of people wey register now the number will be dropping to number of people wey go make decision or make action to say i want to go and collect my pvc

but it's not by the registration is by knowing the figure of people wey go make that final decision on that day if you now compare no to the previous election now say oh we are making progress. Hmm. Anyway, uh, National Commissioner and Chairman for the Informate and Voter Education Committee, Sam Olumekun, say this continuous voter registration wey INEC dey do go run for full year so e go end on august thirty, twenty twenty six so do yourself a favour e dey go on now in all di seven hundred and seventy four local government areas for nigeria eight hundred and eleven centres dey say you fit even do transfer anyway just wait till di end of di show we go still give you a little bit of update on top dat one so dat you go go do your registration do online, still go do the physical one, and then know where to go take am. Like even Obi don first talk, na your vote, na, na your voter card be your power, na im be your weapon. Try make you make sure say you get am. Now, ASUU, wey be the join body of university teachers now, don dey threaten say dem go close down schools, say dem wan go do strike, and then one of their para na still the 2009 renegotiated contract with ogbonge government, Dem say dem no wan dey IPPIS, dem wan UTAS, dem dey vex say dem dissolve their governing board, dem no dey pay dem allowances, dem just dey para sha, say their welfare no dey important to government and say, in short, one even talk say dem now cannot even afford to train their own wards and their own children, they have resorted to borrowing. to send their own children to school to take care of their own so so the embarrassment is getting too much but as that one dey go on the join body of Nigerian students national association of Nigerian students don come out now say it is getting too much say dem no go just hold am now dey look this time say if government no answer ASUU and as to go ahead and do dat strike, dem go mobilise all of dia own members, shut down airports, offices, train stations, in short, dey will shut down Nigeria because na dem dey suffer wen dis tins happen. Oga Kola, what do you think of dis? Yeah, e e no make sense because unfortunately, whether we like it or not, ASUU strike calendar has been added to our academic calendar.

in case you don already reach thirty years you go make sure say you serve you understand they go go collect exception uh, letters here and there and so many other factors some people wey im uncle don promise work oh before you come eventually graduate the uncle no get in charge to give am work again so many factors wey dem dey take at least alter destinies of many nigerian students e no make any sense for instance

two thousand and nine then it was uh, Yaradua then after Jonathan. Jonathan then Buhari till today they are still mega shouting on top of this one the one wey come complicate am on no, on top of the drama of uh, IPPIS dem bin raise alarm that time say this thing no too make sense Government talk say they want to use am pass um, fight corruption. Unfortunately, the corruption wey they wan fight now, former Akatan General of the Federation, they see the accuse and say Kolobi 107 billion naira on top of IPPIS. And for instance, at a point you say, oh, you want to fight corruption, you want to you know, get rid of ghost workers, you want to do this, you want to save so so amount of naira. Only individual, one person, then they look for 107 billion naira. Till today. Till today. You understand? And I don talk that princess, if dem dey give you hundred hundred thousand naira every day like this, oya go spend hundred thousand today, spend am tomorrow. For years, almost twenty years, you be spending that money, you never spend one billion naira. Somebody now kolombi one hundred and seven billion naira, the matter still dey there ontop of IPPIS. These people are saying okay we have what is better, Utas, make una use am, dem talk say that one e no go still work. So if you check some of these agitations wey dem dey ask for, you go know say e dey genuine and even the government wey suppose to implement and execute their plight, dem know say their agitation dey genuine, they agree with them but na implementation na im be the problem. So e e e dey unfortunate, e not something wey dem suppose to allow it to happen again and uh, the action wey student will be wan take i totally in support uh, it's democratic yes, you think say they go fit do am i hope i hope say e no go even happen

not because of di lecturers alone, because di students don already see say na dia future na im dem dey scatter like dis, so if dat na di case we want dem to also engage dis pipo is by say ok lecturers what are you guys talking about how can we manage dis kind of um situation because na something wey dem suppose to factor into every single year budget on how dem wan take implement some of dis dia agreement so if dem no do dat I hope

for di government to act according to wetin NANS dey talk, dem say di message dey clear say make e dey on record if dem no stop dis strike dey will bring di country to a shut down until di future of Nigerian students don dey secure, dem say time for games is over ogbonge government act now ASUU, act responsibly and Nigerian students no go sit down, fold hand dey wait make their future dey wasted. That na how they take end their talk. Yeah, it's a good move that uh, they are making the move right now because uh, uh, uh, before now, then they always maybe when the strike don't already start, of course, okay, them too we We protest, dey we do dis, but at least as asuu bin dey threaten goment right now, dem too dey do dia own threatening, meaning say asuu go go sidon for house no work for dem, while students wey suppose to dey for class dem too go enta street and you know say di situation like dat e no go too dey palatable for di goment, so dey may want to avoid it and I hope dey avoid dis kind of a looming strike. program. And finally, Oga Minister of wetin dey happen inside Naija, Minister of Interior, that na Oga Olubunmi Tunji Ojo, with before before Minister for Education, Obi Ezekwesili, dem meet for this ongoing NBA conference, this uh, conference wey our judge, lawyer people dem dey do for Enugu. So in di course of panel, like how dem go sit down panel na dey tok, inside asking of question, na there oga minister for inside interior come come out say kai, wetin Nigeria need right now na to dey do research, dey put eye more inside di issue of production, no be just to dey do consumption, you get. In im word, e say China dey spend so much

As e tok am, na im Madam Ezekwesili say, Uhn, uhn, uhn, uhn, no, no, no, no. Wetin she now come tok say, No, no, say na ogbonge government na im put Nigeria pipu for di serious poverty wey we dey now sake of dat remove of subsidy. In her own word, she say say di remove of subsidy no be bad tin, it was a very good plan, but di time wey dem do am na im dey wrong. She say it is a tough job to dey defend dis APC government you can do the right policy but if you do am for the wrong way then problem dey you get e come carry this issue of subsidy and she still talk am say oga presido bola tinubu announcing subsidy is gone moment after dem put you for chair say kai he was not really done well say na that thing gangan na him push plenty naija people now into the poverty wey we dey now wetin you think. On top of this subsidy, we don't talk am tire, and I will still reiterate my point anyway. But before we go to that, let us talk about waiting the Minister of Interior been talk on top of research. How do we even encourage people where they do the research?

get a reward in return, which is price. Now, for instance, we just talked about ASU strike. Mm-hmm. When government go Obodo Yibo, go borrow IPPIS, as you say, we get capacity to do UTAS to make it work for waiting and go borrow for Obodo Yibo. Then do them till today. just because of that sentiment of say okay we no wan make and uh, university use this thing instead of government to encourage them okay oh this thing so you guys even have the capacity to do something like this mm -hmm. how can we build on it to make sure say okay not only for you guys in the university

So na like mouth e just dey make. Yes. Talk am, you know this is the thing to do, but na the action we no. Talk dey dey cheap. Anybody can talk. I can tell you, say from here now, the next thing I will, I will become a president tomorrow. True, true, In, true. in, in Nigeria, talk too, it too dey very cheap. But what action are they putting in place to materialize some of these things? I just mentioned Aba now. If you see the fantastic good things that those guys are doing there, most of the clothes you guys are wearing here, they say, oh, na obodo, na lie. It's, it's been made there.

wear am just imagine say na product of nigeria na all this our textile industry na im dey produce that material you don't know what it means to economy when they were saying atiku atiku before you know it they say oh jagaban cloth jagaban cloth jagaban cloth do you know how many people that will be interested in, wo- in wearing jagaban but most of them including food they are eating in government houses they are imported

should have done to make sure say e no continue with the illegality wey Buhari government bin start for 18 good months na to say okay I'm taking a bill to the National Assembly to make sure say they add provision of subsidy inside PIA, Petroleum, Petroleum Industrial Act, because they don already sign am into law and no single provision for subsidy yes. inside PIA. And Buhari government run am for 18 months, say he won't make him party win election again. Say if he remove am, they no go win election. Do you understand? Say

condemn whatever move that government been dey do. For instance now. Could have been done to make the thing easy for country people. Are you do you agree say that remove actually cause for wetin make Nigerians dey face wetin dem dey face today? Yeah, I, I totally agree with them. Okay. But what complicated the issue? I dey call am double barrel policy. Now me, now me they always call am like that. Devaluation of naira and removal of subsidy. So so if dem for do all I, to fine. say na subsidy alone na im dem remove as we speak right now, we should be around five hundred naira, six hundred naira per litre. If And before I want the to, you will, devaluation. you yes, you will agree with me that the situation wouldn't have been more complicated the way it is right now for Nigerians. Because what it means is that the dollar rate against naira, because na dollar market na im be oil sector,

CNG where they be introduced as a result of subsidy removal. How are Nigerians getting access to it now? They are still struggling to get it. So these are the kind of policy we need to now follow up with. Okay, una talk say okay if una comot this one, una go make this one easy for us. Una wan buy buses, una wan buy cars, una wan do this. What is an update on that? Now waiting we suppose to dey ask be that the devaluation of naira, sincerely speaking, e even wunjure us more than the subsidy wey dem remove and people no dey too talk about that one dey focus more attention on this subsidy. Lema, ordinary citizens not really understand. for instance how much how much dem dey carry flight say they wan go obodo oyibo before even within the local flight before you understand because the jet the wetin dem dey call am jet fuel Fuel, ero- eh, eh, fu- the fuel sha dey wey wey aeroplane dey use e no dey too dey high the way the situation dey right now when dem never devaluate naira you know say subsidy no dey on top of those ones before e no dey on top of this one before and we no die You get? Na only on top of petrol na im dem comot subsidy, but na dat dollar na im come affect almost every single move wey we bin dey make. So, they need to talk more on dat. Um Unfortunately, I will dat I dey always talk am sey I will blame Tinubu government more on devaluating his naira compared to dat of um um wetin dem dey call am, compared to de de de subsidy wey dem comot. So that that that is what I, I be dey talk about. Alright. Uh, anyway, uh, e don talk sha say wetin Oga Minister of Interior talk no bad, but the problem no be to talk am, na the implementation. And Oga Kola don share with us im own idea on still this issue of removal of subsidy. Im dey ask say if they are saying he was not prepared for wetin exactly they suppose put on ground, wey e for take no be as e end up being. But this na where we go take close mouth for the matter. Thank you so much, Kolawole Omoni, for showing up. Thank you for having me. All right, and as we dey conclude the show, make I still go back to tell you, say INEC say they don start the physical side after you don do your online registration. Yesterday will be Monday all over the country. You go now need to dey go their offices. They say both new applicants, those ones that were pre-register online,

e now dey for abroad person if you are a nigerian naturalized nigerian and you are eighteen years and above you never register before just go for inec online portal www.cvr

if you don register before abeg no try am again na illegal anyway so just try make you go go do your own and your own no go lost so this na the much wey we go take on top the show thank you so much say you tanda gidigbam with us join us again tomorrow for another beautiful edition nine o'clock

Yo, my Ninja people. Now, on a babe Fally Tiger be this. I deal with now on top Crested Radio and TV. It is sweet me for Bele to come see and hear waiting they pepper una for body. On a good see they see me for that una area to come talk about waiting they bother una for mind. You know, and there it gets any mago mago yarn when I want talk about. I be how una see this government economy matter for market.